inini ndati ndichitsvaira pachivanzi makuseni seni zvenguva dzekuma to six tingati to six five o'clock ndofa ndati ndichibuda gedhi ndichitega nditsvaire panze nokuti ndinoitira vana vangu kuenda kuchikoro ndopa ndauti ndichibuda gedhi nyaya inovhundutsa uye inonzwisa tsitsi Hello my lovely people welcome back to your favorite youtube channel pano pagips legacy patinokuunzirai manews update kana usati wasubscribe usakanganwa kusubscribe mudzimai wekuchitungwiza akavhunduka makuseni paitsvaira paruvanze paakawana mwana mucheche akakandwa pagedhe Vaduwa vatariri, kufunga kwenyu chii chiri kukonzeresa matambudziko akadai munharaunda? Ngatinzwei mudzimai uyu achitaura zvizere pamusoro penyaya iyi pamwe chete nakanzela wemuChitungwiza.
Inini ndati ndichitsvaira pachivanzi makuseni seni zvenguva dzekuma to 6 tingati 6 5 o'clock ndofa ndati ndichibuda gedhi ndichiteka nditsvaire panze nokuti ndinoitira vana vangu kuenda kuchikoro ndopandauti ndichibuda pandabuda handa kuziva kuti mutumbi wemwana uripo ini ndafunga kuti pamwe imbwa dzazvuva kana huku kana chii saka pandatorega nditarise kuti zvonii chii ndopandaona ah ndiri kuona bvudzi ndiri kuona makumbo ene ndiri kuona kuti mwana wemwanakomana ndopandabva ndati zvoni rega ndishedze murandarume wangu ndopandamushedza pandiri kumushedza kuti uyauone chinhu chiri pano ndopaari kuti tizovheneka wari kutoona a ah, mwana saka paaona kuti mwana ndopatarwadziwa tarwadziwa zvikuru mufunge nekuti zveshuwa anga ari mwana akasvika anga ari mwana musvinu chaiye asina kana chipomherwa kuratidza kuti akasvika nguva yake chaiyo ndinongoti vabereki vedu wee kana usingade kutakura mimba siya usatakure zvako nokuti nguva yacho yauri kutakura kubva mwedzi wekutanga uchati ndikuda banana uchati ndikuda orange uchati ndikuda chakati uchitenga uchakumbira chibage murodhi uchadii uchiita zvose asi ipapa paunozotanga kubereka mwana wako wakutanga kurasa vedu wechirwadzo chikuru nokuti mwana uyo anga ari muhombe ende mwana akasvika kokuputira zvako mwana osiya pagedhi pevanhu zviri nani mwana uyo asiwa pamberi pemba yangu zvandirwadza zvisingaite saka tinongoti dai mwari akutungamirira munhu uyu abatwa pachiitiko chaitika ichi ah, mama chiitiko chaitika chinofumisa chinorwadza ah, munharaunda muno hapana kana wamuri kufungidzira ngani nini inini hangu nenyaya yekusafamba nenyaya yekuti ndinoita hangu bhizinesi rangu pamba handina hangu wandinotarisa kuti uyu kana kuti uyu nokuti handinyanyoziva nezvevanhu vakawanda asi ndinoziva nekuda kwemwana Mwana mucheche haaraswe zvekudaro, haasi huku, haasi mbudzi, haasi mombe. Isu chatinongoziva ndechekuti dai vacho vagona kutungamirira vari kuita nyaya iyi, tagona kubata munhu uyu nokuti zviri kurwadza, zviri kutambudza mufunge
ndarwadziwa mama ndashungurudzika pandasvika ndichiona mutumbi wemwana uri panzvimbo inoyi asika dzidziso yamuinayo kuvanasikana vedu kuna ana mai zvingadaro ari mwanasikana zvingadaro vari mai vatori mumba vakaita undurura nemurume asipo vakaona kuti pamwe murume akudzoka bvavarasa mwana angadaro vari vasikana vekumabhawa anenge ari kuti mwana anonditadzisa kufara zvingadaro ari mwana wechikoro ari mumba ashaya muadvisa zvingadaro ari umwe akamitiswa murume ndobvaaramba nhumbu akutya kutoita sei kupanga mazano kwamuinako kuvanasikana vedu ini kupanga mazano kwandinako kuvanasikana vedu Vanasikana vedu vari kudzoka kuti vari kupinda mumabhawa asi vapinda mumabhawa umo havagone kuzvidzivirira havasi kugona kuita zvinhu zvine unhu mukati medzimba vanasikana vari kuita basa rekubuda mudzimba havasi kuteerera havasi kuita sei asi ndinoti kana watakura chawatakura uri mwanasikana ari mukati memba ndinoti udza mubereki wako hapana mubereki anoti mwana ngaaraswe hakuna mubereki anoti iwe handigone kuchengeta muzukuru tinotuka tinoita sei asi tinoti kana zvinhu zvaapo zvaapo ende kune vanoenda kumabhawa tiri kuti e, misoro yevanhu haisiro inoita kuti uchengetwe nemunhu wauri kudanana naye tiri kuti imimi kana waziva kuti ini ndakudaita chifambi ita kachipfambi chako asi uchiziva kuti ii ini ndiri kuita ndichiziva zvandiri nokuti papa ndopari kuzosvika panguva yekuti murase vana mugowana kushaya zvekuita muupenyu ende futi ndiri kukurudzira zvangu ivavo vacho vari kuita izvozvo ndiri kuti kadoma siririko ngapotato ririko imboedzawo izvozvo uone kuti zvinokubudikirirawo papi muupenyu hwako mwari hapana munhu waanosiya mwari anoda munhu wose ndafonerwa na na 7 o'clock makuseni ndichinzi kanzira mhanyai patawlight muna rod inonzi tamai Eh, masi wamadhambwa mwana mucheche angozvarwa paakandwa ipapo saka ndobva ndamhanya ipapo ndichisvikawo ipapo ndobva ndatongosvikobva ndaona mwana mukomana anga akaiswa muplastic reblack eh, ari mwana musvinu chaiye nokuti mwana yeye dai anga asina kuraswa Eh, mwana haizongomukawo rimwe gore kana kuti ari doctor kana kuti ari president kana kuti ari kansela saka zvinhu zviri kutirwadza munharaunda kuti ndiani ane zvinji zvakadaro zvokuti anokwanisa kunge achiuya kuzorasa mwana
ndaona vane unyanzvi wemutemo varipo ah, ndaona nharaunda iripo yekuratidza kushushikana munhu wese ari kushushikana nezviri kuitika kanzela muri mutungamiri mashanda nenyaya dzakadai masangana nadzo zvakanyanyisa mukati menharaunda chii chaizvo mukati menyika yezimbabwe chiri kukonzera kuti zvakadai zviitika ya chimwe chandinoona mukati menyika yezimbabwe chiri kukonzeresa kuti tinge tichisangana nemachallenje akadai so ndeyekuti zoni vana vazhinji vakuita zvemutoriro e, madrugs vanhu vari kunwa madrugs akasiyana siyana saka ndezvimwe zvinogona kunge zvichikonzeresa kuti munhu uyu hatisi kunyatsoziva kuti munhu uyu azviita ari munhu here kana kuti azviita anga ari munhu anga akadhakwa nezvinodhakwa zviriko saka zvinhu zvatiri kutokurudzirawo kuti dai taona kuti kune wese vanoita zvekutengesa madrugs e, wabatwa waenda kujeri wasadzoke ah, dzidziso yamuinayo kumhuri yezimbabwe nekuti kuraswa kwevana hakusi kuwanikwa mukati mechitungwiza chete nyika yese zvapambira kuti vanhu vari kurasa vana vanasikana madzimai ari kurasa vana uyezve ah, vamuzvidziviriro imo munhu ka zviri kudzidziswa zvimwe zviri kutopiwa mahara zvidziviriro vakuru vari kufamba nedzimota vachidaidzira kuti huyai tikubayei majekiseni ekudzivirira mhuri vamwe vachiti huyai tikupei zvidziviriro zvokushandisa zvemadzimai zvevarume dzidziso yamuinayo kumhuri yezimbabwe maringe nechiitiko chatinacho mukati menharaunda yedu ini dzidziso yandinayo zakansela dzidziso yandinayo kana uine munhu waunofambidzana naye kana uine munhu waunofambidzana naye zviri nani kuti unge uchishandisa zvinodzivirira kuti usabate pamiri saka ndinototi nyaya iripo ndeyekuti e, kune vanhu vanodanana nevanofambidzana ndaishuvira kuti kana musati manyatsorongeka zvekuti maakuda zvekuzvara zvekuita vana e, ndaishuvira kuti e, mushandise zvinoita se zvinodzivirira aiwa ava ndikansela vatsanangura mashoko avo vari kuratidza kushushikana maringe nechiitiko chiri mukati menzvimbo yavo vachirambidza nyaya yemadrugs vachitaura zvakadzamadzama vachiti madrugs ndo ezvimwe zviri kukonzera kuitika zviitiko zvakadai nekuti pavanoitisana bonde iroro dzimwe nguva vanenge vakadhakwa ozoziva nguva yatevera kuti ndazvitakura zvekuti haachazivi kuti oita sei zvinove zvakaipa zvekuti ari kusvika pakurasa dzimwe nguva dzachona paanopona pacho anenge akadhakwa atotakura nhumbu yakachida nguva yekupona onge akadhakwa osvika pa